So, elo fänke mer un hei. Fortsetzen. Da si mer mol ganz gespannt, wéi et haut viru geet. An een denkt nach e bëssen no. So, nach eppes ganz Wichteges, Bei de Videosequenzen, do schwätzen ech net, well soss kritt een näischt mat, an dat wëll ech net.

Lieutenant Carter Blake, ich habe ein paar Fragen. An zack direkt de Kaffee an d'Gesiit. An hee fort. So direkt handerun hei. Ich hoffe mir kréien nach. Ups. Da hat ech ze spéit reagiert. Allez komm, mir mussen e kréien. Allez. Oh, da kënnt en Auto. Ups. Nach een Auto! Ah, do konnt ech awer schnell genuch reagéieren. Da sinn och vill Leit lo. Oh ja, no geet an e Blummegeschäft. Ups, ass just der duerchkomm. Oh, den ass schnell, den doen. Wow! Ah, da gëtt nach d'Geméis erof. Schnell rüber hei. Oh nee, ze spéit geréckt. Ui. Aus dem Wee. So, rüber. Ui, das war knapps. Wow. Hey. Oh nee. Schuss verpasst. Hey, komm. Nee.

Dee muss doch hei rockgelaf sinn. Dat war bestimmt hei beim, beim Fleessen irgendwo. Können wir uns mal ofkillen hei no der. Verfolgungsjagd hei vum Verdächtegen hei. Gesäit nach schéi wéi d'Fleesch glänzt. Mee wou ass hien da lo? Dee muss dach hei eragelaf sinn. Ah do ass en. Ui mat enger Eisenstaang. X X. Yah! An an de Réck getraff.

Da kann ech mol ofwieren. Ja gutt. An de Kapp. Voilà. A wieder d'Fleesch. An de Réck. Voilà. Hu mer en. Wow, dat do war en intensive Kampf. Anscheinend haben wir unseren Origami-Killer. Sou, wat do no dem intensive Kampf geet elo virun hei mat der nächster Zeen am Spill. Si mer mol gespannt, wat ons do sou erwaart. Mittwoch 19.28 Hie läit schlofen, haha. Allez, op mat der. Dir kënnt ee Kaffi verdroen, deen do. Sou, kucken mer eis hei mol ëm. Ah, sou en Asthma-Spray. Ah, voilà, kritt e mol erëm frësch Loft hei duerch d'Longe gepompt. So, wat hu mer nach hei? Fläsch Gin, okay. No rein damit, voilà. Gedenk scho besser, hein? So, wat hu mer nach hei? Ah, machen wir Loot un. Dann sollten wir direkt machen. Was tun wir hier noch? Ein Mob. Kommen wir uns die Analysen angucken zu unseren Fällen. Machen wir Loot mal um aus. Kuck mer mol hei wat an diesem Raum nach so zu entdecke gëtt so einfach mal so. So wat mer hei eng speziell Akte nee. Doënnen och näischt. So, ween hu mer da lo un der Dier hei? Keen, ok. Wéi hu mer bei de Frigo? Mat Leit hu mer nach gutt Iessen dran. Klenge Schluck. So, Frequenz zou. Wat hu mer hei? Näischt, okay. Muss en éischen eppes hei entdecke ginn. Mei Zeitung kucken mer mol op eppes dra steet vum Origami Killer. Nee et war der net vill Apaartes, konnt net vill no man.

Ah, wat man ech? Da sëtzen ech mech erëm. Oh, do läit nach eng Waff am Tirank. Ja, muss jo als Polizist bewaffnet sinn, ass jo kloer, ne? Dem ganze Gesindel, wat een mat deemem ze dinn huet, ne? Muss mer kucken, datt d'Waff gelueden ass. Mat engem Arm zou. An Marc net ze vergiessen. Das gute Stück. Komm zréck domat. So, lo schellt een.

Halt! Sie sind schon was Besonderes. Hut ab. Ich bin eine Mutter. Eine Mutter, die den Mörder ihres Sohnes finden will. Also, sind wir Partner? Partner. Seng hartnäckeg Fra hätt un.

Ass also e Verdächtegen, dee mer hei muss verhöre wahrscheinlech. Wo mer ran hei? Wat Getummel hei. Schon eng Party ze sinn hei. Läit schon eng Fläsch um Bueden, do läit schon eng Fra, déi drénkt. Hei geet jo op.

Wou muss en hin hei? Déi net hun net tatsächlich gemengt ech wien Dealer. Frag hie gesäit zwar net aus wéi en Dealer also dat awer.

Oh, hun der mit. Ah, geht schon richtig gefeiert rein. Wir müssen trotzdem mal mit der Gordy Queen mal so von. Das ist Mission, den zu fangen. Sou net fir Party hei. Hey, ich suche Gauli. Haben Sie ihn gesehen? Schon vor einer Weile. Sie werden ihn kaum treffen. Er ist sehr selten bei seinen Gästen. Wirklich? Warum schmeißt er dann eine Party? Fragen Sie ihn doch. Fragen Sie ihn doch, ja, dat giff ech gäre maachen, wann ech emol zu Gesicht giff

Ah, schued, hie wollt wollt meng Kohle net. Wenn ich zu Gordy Kramer will, muss ich es anders anstellen. Muss mer en anere Wee probéieren hei. Un deen zwee kommen ech net vorbäi, och net mat Geld. Géiwen zwar mengen, mat Geld kéint ee bal alles erreechen, mee et schéngt awer net esou ze sinn. Ah, ass nach e schéine Bierdeg. Oh, freck, do läit en drop. Dat war schon se roseg äh, schlofen. man schon he sitzt mich erinnern das auch lo rechnet um links richtigen zeitpunkt zu dem weiter

Ah okay, wat mécht hie lo? Ah, pöbelt en un, okay. Haha. Ah, ganz Security. Ah, da muss ech wahrscheinlech, wéi seit wohin ofgelenkt ass, ähm, irgendeppes maachen. Wow, lo krut een, krut ee schonn een an d'Gesiit. Ja, déi sinn do fir do ze Curtin. Sou, lo ass de Tenor scho eriwwer. Ech meng, ech hunn iergendeppes warscheinlech falsch gemaach. Nee, mir drécke léiwer näischt méi. Ass leien mer och bänken an biasteg wéi deen do hannen. Nun ass et don dran. Fra déi héi gesot huet.

Sou, an hie geet ëm, Schnur stracks du hinner an fält ëm. Haha. Hie trëfft net méi, hie geet bal mat dem Zielwaasser deen do. Sou, an, ah ok, ech, ech, elo kann ech do eropgoen wou si virun stoungen, ok.

Oh freck, dee kritt der wandstänneg deen mam wäisse Palton. Sou, da gi mer mol, da gi mer mol hei eran. Ah, do ass en wahrscheinlech. Mister Kramer? Psst, jetzt kommt das Beste!

Dat soll anscheinend en Origami-Killer sinn. Oh, elo gräifen déi mech un. Oh, kréien ech och dréck an, dréck an, an de Mo. Ja, okay. Ui, ui, ui. Oh, jo, komm schon. Yes. Um, um Kochonis. Voilà. Geblockt. Danke. Ganz schnell. Ui. Hoho. Deen ass schéin an d'Glas geflunn. Oi, lo krut ech um eng of. Yes. Wéi der Mauer matten. An op d'Kusch matten. Sie spielen ein gefährliches Spiel, Kramer. Kennen Sie meinen Vater? Er schnippt nur mit dem Finger und sie wachen morgen nicht auf. Sie sollten Angst haben, Mister Shelby, nicht ich. Ah, war dat, dat ass e richtigen Drecksack, dat do, also wirklich, ah, Freck, richtige schmierigen Typ. Mais bon, mir können näischt maachen, leider sinn eis d'Hänn gebonn an dem Fall hei. Awer vläicht komme mer an der nächster Folg virun. Also besser gesot, vläicht kënne mer ee festnagelen. Sou, et hei war meng neiste Folg vun Heavy Rain. Ech hoffen iech huet d'Folg gefall. Wa jo, da weist mer dat wannech giff mat engem Like oder abonéiert mäi Kanal. Bis deemnächst, äre Spillkater Äddi.